Rito ra Jehova ri ta kambe ka mina ri ku, N'wana wa munhu, Hosi Jehova u vulavula ehenhla ka tiko ra Israele u ri, Ku hela ku fikile. Ku hela ku ta humelela emakun'wini ya mune ya misava. Sweswi, ku hela ka wena ku fikile. Ndzi ta rhumela vukarhi bya mina Ndzi ku avanyisa hikwalaho ka mikhuva ya wena, ndzi ku nyika hakelo ya manyala hinkwawo ya wena. Mahlo ya mina ma nga ka ma nga ku tsetseleri, ndzi ta pfumala tintswalo. Hikuva ndzi ta ku rihisa mintirho ya wena leyo biha, Ni manyala ya wena ma ta va exikarhi ka wena. Kutani mi ta tiva leswaku hi mina Jehovha. Hosi Jehovha u ri, Khombo, khombo lero vavisa ra ta! Ku hela ku fikile. Ku hetelela ku kona. Ku ku langutele. Ku fikile kunene. Khombo ri na wena, wena muaki wa tiko. Nkarhi wu fikile. Siku ri le kusuhi. ku nga ri ra ku yimbelela etintshaveni, kambe ra ku vaviseka. Sweswi ndzi ta hetisa vukarhi bya mina ehenhla ka wena. Ndzi ta byi hetisa kunene. Ndzi ta ku avanyisa hikwalaho ka mikhuva ya wena. Kutani ndzi ta ku rihisela manyala ya wena hinkwawo. Tihlo ra mina ri nga ka ri nga ku tsetseleri, ndzi ta pfumala tintswalo, hikuva ndzi ta ku rhwexa tindlela ta wena, ni manyala ya wena ma ta va exikarhi ka wena. Mi ta tiva leswaku hi mina Jehovha la baka. Hi rona siku, vona, ri fikile. Sweswi ri na wena. Rhavi ri humesile swiluva. Ku tikurhisa ka wena ka vonaka. Mahlundzu ma pfukile. Ma hundzukile nhonga ya ku ba vudyoho. A ku nga sali nchumu eka vona. Hambi swa vunyingi bya vona, hambi swa rifuwo ra vona. A ku nga vi na swirilo hikwalaho ka vona. Nkarhi wu fikile. Siku ri tshinelele. Muxavi a nga tsaki. Muxavisi a nga vileri, hikuva vukarhi byi le henhla ka vunyingi bya vona. Hikuva muxavisi a nga ka a nga tlheri a fuwa leswi a swi xaviseke, hambi a ha hanya, hikuva vuprofeta ehenhla ka ntshungu hinkwawo wa vona, byi nga ka byi nga tlheri, naswona munhu la hanyaka a nga ka a nga hanyi hikwalaho ka ku dyoha ka yena. Va tlhavile mukosi, va lunghisile hinkwaswo. Kambe a ku na loyi a humaka nyimpi, hikuva vukari bya mina byi le henhla ka vunyingi hinkwabyo bya vona. Ehandle ku ni fumu, emutini ku ni ntungu ni ndlala, la nga emisaveni u ta dlawa hi fumu. La a nga emutini u ta lovisiwa hi ntungu ni ndlala. Vabaleki va vona va ta tsutsuma etintshaveni, va kotisa matuva ya mikova. Un'wana ni un'wana u rila hikwalaho ka ku homboloka ka yena. Mandla hinkwawo ma ta va ma tsanile, Ni matsolo hinkwawo ma ta nyuka. Va ta ambala tinguvu leto khwaxa, Ku chava ku va funengeta. Tingana ti le mimombweni ya vona, Tinhloko ta vona ti byewuriwile. Va ta cukumeta silivhere ya vona emintsendzheleni, Ni nsuku wa vona wu ta va thyaka eka vona. Kasi silivhere ni nsuku a swi nga koti ku va ponisa, Esikwini ra vukarhi bya Jehovha. swi nga ka swi nga ha xurhisi mimoya ya vona, hambi ma ri makhwiri ya vona, hikuva hi swona leswi nga ta va dyohisa. Va timbombisa hi nsuku ni masindza ya vona. Va voroma hi swona swifaniso swa tinghana ni swikwembu swa vona, hikwalaho ndzi swi endle thyaka eka vona. Vaendzi va ta swi phanga, Vadyohi va misava va ta swi kandziha, va swi swihata. Ndzi ta fularhela mombo wa mina eka vona, kutani valala va ta yirisa vukwetsimelo bya vona. Vayivi va ta nghena eka byona, va byi nyamisa. Lunghisani tiketana, hikuva tiko ri tele hi ngati ni mangava, muti wu tele hi swidyoho. Ndzi ta vitana matiko lama tlulaka matiko hinkwawo hi ku biha, leswaku ma ta fuwa tindlo ta vona. Ndzi ta susa vubombi bya lava tikurisaka, kutani swi vanga leswo kwetsima swa vona swi ta nyamisiwa, ku onhaka ku fikile. Va rhandza ku pona, kambe a ku na ku pona. Khombo ri landziwa hi khombo rin'wana. Nkosi wu ta va ehenhla ka nkosi. Va ta lava mahlori eka vaprofeta, kambe vaprista va rivele nawu. A va ha wu tivi, ni vakulukumba va khohlwa xitsundzuxo. Hosi yi le nkosini, N'wana wa yena u le nhlomulweni. Mavoko ya vanhu va tiko ma rhurhumela, Ndzi ta va endla hi ku biha ka vona, Ndzi va avanyisa hi mintirho ya vona. Va ta tiva leswaku hi mina Jehovha.